Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Yn yma, dwi'n um, mynd i mynd sefydlu uh, meddalwedd uh, sef uh, poriwr um, arall i mewn yn yr gefndref mwydedd uh, Linux hwn, um, sef uh, dosbarthiad defiwn. Felly, uh, mae eisoes gyda fi pan yma'r uh, poriwr wedi ei mynd sefydlwyd um, yn y gefndref mwydedd hwn. Felly, mae hwn y Firefox uh, Felly, um, er bod ydw i'n yn, yn fach iawn i ddefnyddio y Firefox, uh, mae'n yn gweithio yn hynod o dda ar fy gyfer i, ond weithiau uh, mae'n well gyda fi i ddefnyddio y porwr arall. Um, mae'n well i mi i ddefnyddio yr poriwr fel Chrome oherwydd os dwi'n eisiau i, um, i gwneud um, rhywbeth, rhywbeth sydd angen rhaid i um, efallai i cydymffurfio gyda'r er, um, um, Google os er enghraifft dwi'n yn defnyddio yr er Google Docs neu uh, rhwyd Google Sheet neu rhywbeth fel hynny sydd yn yr, yr ecosystem um, neu'r uh, cyfundrefn um, ecoleg o'r ar Google. Beth, wedyn mae'n well i ddefnyddio Chrome, ond um, ydy Chrome ar gael ar Linux, felly cawn ni'n gweld um, os dwi'n clicio ar Applications ac wedyn i uh, ran program, um, os dwi'n yn uh, teipio mewn Chrome, ydy Chrome yn bodoli um, nag oes. Ond nawr, os ydw i'n mynd i'r er wefan swyddogol ar gyfer Chrome, o'r hwn fan yma, um, sef um, www.google.com blaen slaes ENTL blaen slaes AN blaen slaes UK Blank Slides Chrome, felly mae gyda ni fan yma y botwm i llawrlwytho Chrome. Os dwi'n clicio ar hwnnw, beth sy'n digwydd? Felly mae'n yn dweud fan yma i gael Chrome ar gyfer Linux, felly um, er yna'n gwybod mae um, Chrome yn ar gael ar gyfer Linux, ond mae anghraid i mynd i'r er gwefan swyddogol. Uh, felly dwi'n yn defnyddio yr er, uh, cyfundrefn wybodeth um, Linux dosbarthiad Debian sydd tarfu oddi wrth dosbarthiad Debian. Felly dwi'n mynd i clicio ar y cylch radio fan yma um, ar gefn Debian blaen slaes Ubuntu ac wedyn i clicio ar y botwm i derbyn ac i mynd sefydlu fel hwn. Ac nawr mae'n hen llawestydd yr meddalwedd i mi sefydlu Chrome ar gyfer Linux ar gyfer yr dosbarthiad a sydd yn tarfu oddi wrth Debian, sef yr un fan yma, um, Debian. Nawr mae'n nhw'n wedi um, cwblhau. Nawr mae'n angraid i mi i clicio arno i agor y ffael fel hwn. Felly, nawr, um, dyma'r uh, cyfeisiad o'r ar fel um, sydd yn uh, newydd wedi ei um, llawrwytho. Um, felly, mae'r hwn uh, ar fel gyda'r enw Google cysylltnod Chrome cysylltnod stable tanllall current tanllall AMD 64.2 DEB. Felly mae'r yr ôl-doddiad DEB yn yr ddecau mae'r hwn ar ffal ar gyfer y mewn sefydlu i mewn yn y dosbarthiad Linux sydd yn tarthu oddi wrth y dosbarthiad Debian. Felly sut i mewn sefydlu wedyn yr Chrome Um, ar ôl y llagrythor a fel um, yn sefydlu, um, mae'n gwneud i ni i agor y terfynell. Rwy'n gallu gwneud hyn i mewn yn Linux trwy'r uh, um, teipio ar y botwmau Control Alt T neu rheoli angen T fel hwn ac nawr um, pan rydyn yn agor y, y terfynell yma rydyn i mewn yn yr pregell gadref

Dot de Ebi, mae'n rhaid i ni yn gyntaf i mochleuo i'r uh, prytach um, ar gyfer y downloads fel hwn. Ac wedyn os ydych yn rhestru uh, cymwysiad i mewn yn y prytach hwn, fan yma mae gyda ni yr uh, enw o'r fel um, oedd um, newydd ei llawrlwytho. Felly, os ydyn eisiau i mynd sefydlu hwn, mae'n rhaid i ni i rhedeg y gorchymyn, sudo, ac wedyn rpt, ac wedyn install neu mynd sefydlu, ac wedyn um, yr enw o'r pecyn fan yma, um, sef un yn, yn yr uh, precell fan yma, felly mae'n rhaid i ni um, i arwyddocau arnyn um,

A dyna ni. Ar ôl oddeutu yr 5 munud, mae'r hynny wedi gorffen. Gnar, os ydych chi'n yn mynd i'r uh, botwm ar y brig chwith fan yma, ac wedyn os ydych chi'n clicio ar yr uh, dewisiad ar gyfer y poriwr gwefan fel hwn na'r yr mae'r hwn yn rhedeg Chrome. Os ydych chi'n clicio ar y tri dod ar y cornel uh, big day fan yma, felly os ydych chi'n yn, yn Edrych ar y rhestr ac wedyn clicio ar yr, yr settings fan yma neu'r gosodiadau. Felly mae'n hwnnw yn dweud UN Google. Felly mae'r hwn yn arwydd y cae yr un nawr yn defnyddio y poriwr Chrome fel hwn. A dyna ni, os yn ni'n clicio ar y tri bar ar y cornel y brig chwyth, a nawr mae gyda ni yr eicon ar gyfer Chrome fel hwn. Felly, um, dyna sut ydych chi'n gallu uh, mynd sefydlu Chrome ar, ar uh, cyfundrefn weddydedd Linux. Diolch yn fawr am eich chwilio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch yn saf a hwyl.